L-għodwa t-tajba u nilqakom lura għal programm ieħor Malti Kulturali, fejn dis-sena qed nesplore ftit żgħira il-flora u l-fawna Maltija. Illum se nitkellmu ftit żgħira fuq il-kelb tal-fenek, suġġett vera affaxxinanti ma' Corinne Cilia. Corinne, kif inti l-ewwel nett? Tajba ħafna, grazzi tal-istedina. Insegwik.
Mela nibdew ftit żgħir bil-mistoqsijiet? Mela le.
Mela, għalxiex hemm nies, inkluż inti stess, li daqshekk attrati lejn il-kelb tal-fenek, x'inhu s-seħer l-uniku tagħhom? Mela, ara, jiena bdejt nieħu interess f'dan il-kelb partikulari l-ewwel ħaġa għaliex kelli ħabiba tiegħi personali u bdiet ittella' ritratti tal-kelb tagħha li hu kelb tal-fenek. Missierha hu bidwi U daw il-klieb kienu ilhom fil-familja tagħhom snin. Pereżempju, jiena mill-Mellieħa dal-kelb, il-kelb tagħha, il-missiera mill-Bidnija. U kienu ħbieb ma' bdiewa oħra mill-Imġarr, mill-Mellieħa, u ta' spiss kienu jlaqqgħu l-klieb tal-fenek u ġieli jgħammru bejniethom, insomma. U meta bdejt nara l-kelb tagħha, bdejt ngħid kemm hu kelb sabiħ, kemm jidher dħuli, U għandu l-istess kulur bħal ħamrija ħamra ta' Malta. U bat insertajt rajt ukoll feature fuq daw il-klib fejraw hounds tal-Eġittu u għat lallu ballu kemm jixxiebħu sa kemm irrelizzajt li dawn huma dixxendenti tagħhom fir-realtà il-klieb tal-fenek dawk il-fejraw hounds li jaraw hekk. Eżatt, eżatt. Sa kemm intqajt magħha. U veru ħadt pjaċir x'in rajt dan il-kelb, veru kelb gustuż, ħelu, dħuli u veru qisu tipiku Malti. Meta tarah tgħid istra' kemm hu magħmul għal l-ambjent Malti. U veru hemm storja interessanti jiġifieri wara fl-istorja u x'ma nafx. U jekk persuna titħajjar biex trabbi kelb tal-fenek, X'informazzjoni hija kruċjali biex sabiex tkun taf minn qabel? Mela, ara, mill-esperjenza tiegħi, huma klieb li kapaċi jaddattaw ħafna biex jgħixu fid-djar. Mela, l-ewwel ħaġa ma jwaqqgħux suf, għandi esperjenza personali għaliex jiena kelli klieb oħra u għandi klieb oħra, kelba oħra u ninduna li ma twaqqax suf. Ma jagħmlux riħa lanqas, m'għandhomx ir-riħa ta' taf int dak id-dog smell. Plus li jaddattaw ħafna jekk int idderrihom rutina bħal kull kelb ieħor jittrejnjaw ruħhom daqs li kieku kelb kelb ieħor. Però huma klieb li l-eżerċizzju tagħhom iriduh. Aħna, ġifieri, hux kelb żgħir jew kelb kbir, aħna dejjem ħa noħorġuhom, nippruvaw siegħa kuljum fejn jistgħu jimirħu u nħallulhom anke ftit ħin off-leash. Huma klieb li jħobbu l-kumpanija, huma klieb li jħobbu l-attenzjoni. Iva, iva, iva, li ġifieri hemm dana, iva, hemm l-importanti li jkollok ħin għalihom bħal kwalinkwe kelb. Imma mhux veru il-fama tagħhom li dawn huma klieb tal-irziezet biss. Mhux veru. Dak minħabba li fl-antik huma kienu fuq l-irziezet, hekk kienu jrabbu l-klieb. Jistgħu jkunu anke klieb tad-dar. Interessanti ħafna.
U fil-fatt, issa grazzi tat-tweġibiet l-ewwel nett, issa se naraw feature deskrittiv biex niftħu naqra iktar, insomma, dwar żewġ minuti biex niftħu naqra iktar fuq is-suġġett tal-, Kelb tal-fenek dejjem, eh, u mbagħad inkomplu mela fil-mistoqsijiet wara. Ibqgħu magħna.
Il-kelb tal-fenek, speċjalment magħruf għall-abilità eċċellenti tiegħu sabiex jikkaxxja l-fnik, iservi rwol importanti ħafna fil-gżejjer Maltin. Infatti, ġie ddekjarat il-kelb nazzjonali ta' Malta fl-1974. u nħadmet anki munita lira Maltija għalih fl-1977. Id-dehra tiegħu hija simili għal ta' hounds oħrajn fil-Mediterran u għalhekk xi drabi jiġi mfixkla ma' tipi ta' klieb oħra. Huma rqaq u atletiċi, b'pil qasir adattat għal istaġuni sħan tal-Mediterran. Kull wieħed minn dawn il-klieb ikollhom il-kulur tajnejhom ambra, eskluż meta jkunu madwar tlett u erba' xhur meta jkunu blu. Għandhom ukoll widnejhom kbar li jinżammu wieqfa meta jkunu attenti.
Karatteristika unika li għandu dan il-kelb hija l-abiltà li jihmar meta jkun kuntent jew eċitat. Il-kelb tal-fenek huwa kaċċatur min-natura u kapaċi jikkaċċja waħdu kif ukoll fi grupp ta' klieb. Huwa mhux sainthound u laqas scenthound, però huwa taħrita għat-tnejn. Huma żgur mhumiex adattati għan nies żenin għax huma eżiġenti, jeħtieġu ħafna manutenzjoni meta mqabbla ma' klieb oħra. Għandhom ħafna enerġija, li donnha qatt ma tispiċċa, u b'hekk għandhom bżonn eżerċizzju għal perjodu twil ta' ħin matul il-ġurnata. Importanti wkoll li dawn il-klieb jeħtieġu ġim t'għoli. Dan hu minħabba l-prey drive għoli tagħhom. Ladarba dawn jaraw xi ħaġa fil-bogħod, imorru jiġru għaliha bla ma jħarsu lura.
feature ta' so interessanti ħafna u anka tista' tara kif għandna l-ewwel il-kulur u żbuħija tagħhom dawn il-klieb. Eh, inkomplu ftit żgħira bil-mistoqsijiet. Bħala ehm, kelb, jekk iridu insibu mod kif nistgħu nippromuovu il-kelb tal-fenek b'miżuri effettivi barra minn Malta. X'inhuma l-aħjar modi biex nagħmlu hekk kieku?
L-ewwel ħaġa nħeġġeġ lill-Maltin ma jibżgħux irabbu kelb tal-fenek. Għaliex sfortunatament għandhom il-fama li kif għadtlek huma klieb tal-irziezet u huma klieb imqarbin. Ma nafx minn fejn ġabu din il-fama, wisq probabbli għax kienu dejjem forsi mrobbijin fuq farm u qatt ma kellhom forsi l-opportunità li jiġu mrobbijin ġod-djar. Imma jiena u sħabi li għandna klieb tal-fenek nistgħu nikkonfermaw li ladarba iddaħħlu fid-dar tiegħek huwa bħal kull kelb ieħor, jitgħallem u jadatta jiġifieri għad-dar. Jiġifieri l-ewwel trid tibda minna li ma nibżgħux nadottaw dawn it-tip ta' klieb. It-tieni ħaġa li noħorġu bihom, nieħdu ritratti tagħhom, nixxarjahom fuq is-social media, naħseb tajjeb ukoll li anke l-istazzjon lokali tagħna jġib iktar features fuqhom, anke fuq klieb tal-kaċċa l-oħrajn, ta' ġifieri li aħna stess bħala Malta nippromovu dan il-kelb billi Għax nemmen li iktar ma jkun hawn informazzjoni, iktar insiru nafu nafu dwarhom dawn il-klieb. Jiena llum ġejt minn qalbi hawn imma tistgħu anke tintervistaw nies oħra dwar il-klieb tal-fenek ħalli ma jkollkomx l-opinjoni tiegħi biss. Jekk tridu nhar is-Sibt għandna narġgħu nintaqgħu ta' għali u ħa jkollna mħallaqaw il-klib tal-fenek fil-picnic park u min irid jista' jiġi u anke jarom daw il-klib. U jidru, jidru bħala klib vera jilabu, vera jħobbu. Ħafna tajbin u kol ma' tfal. Jidru, jidru. ħafna. U għalix huwa importanti li l-kelb tal-fenek jiġi mħares kemm lokalment u internazzjonalment, tinkoplu ftit zaħira?
Bħal kull ħaġa oħra li ta' Malta, daw addattaw għal-klima tagħna. Huma kelb ta' jissejħu kelb tal-fenek għax fl-antik kienu jintużaw għall-kaċċa tal-fenek. U l-klieb tal-kaċċa l-oħrajn kienu iktar jintużaw għall-għasafar. Il-klieb tal-kaċċa dawk li huma daqsxejn iżgħar li jkunu qishom bil-patches. So dan huwa kelb li hu adattat għall-klima tagħna, huwa kelb Malti. U Kif naqbad ngħid, huwa ħasra li kelb bħal dan ma ntuhx l-importanza l-importanza tiegħu. Huwa xi ħaġa tagħna, so huwa importanti ħafna. Parti mill-kultura tagħna. Eżatt, eżatt.
I mean, inġibu ħafna klieb minn barra, m'għandi xejn kontra l-klieb ta' barra. Imma jekk pereżempju tara ċertu klieb bħal pereżempju Ħa nsemmi pereżempju husky, mhux għax għandi kontra l-husky għax veru kelb ħelu, ma dak kelb magħmul aktar għas-silġ, pereżempju. U tisma' ħafna nies jgħidulek il-husky jkolli nħallih taħt AC fis-sajf għax ma sax noħorġu. Dan il-kelb mhux hekk, dan imdorri għall-ambjent tagħna. So tajjeb li aħna napprezzaw li dan il-kelb adattat għal Malta. Dejjem hu, hu dejjem. Il-kelb tal-fenek, kif jista' jġib aktar rikonoxximent lil Malta u l-kultura li għandna wkoll? Rikonoxximent f'liema sens?
Iktar favur lejn Malta għalhekk ta' minn iktar sens forsi. Eżatt, eh, ifimni, ifimni. Jekk taraħ bħala kelb u taraħ jiġri fix-xari tagħna, tinduna kemm hu kelb adattat għall-ambjent tagħna. Kif kif ħa naqbad ngħid, jekk inti tkun għaddej minn fuq xagħri u pereżempju ikun hemm xi ġebla, daħ taraħ jaqbad u taqbeż litteralment għax hi magħmula għall-ġiri. Jekk inti tkun miexi u jkun hemm pereżempju xi toqba fl-art ħa taraħ Ħa tarax taro mhix ommu, wis probabbli li jkunu qabdu r-riħa ta' xi ħaġa. Meta tarhom fin-natura tagħna, tarhom at place, tarhom li qegħdin f'posthom. So naħseb li dan il-kelb jagħmel, kif naqbad ngħid, għandna nkunu proud b'dan il-kelb aħna bil-preżenza tiegħu fil-pajjiż tagħna. Ħafna għandu jidher u jiftiehem li għandu ħafna valuri speċjali wkoll bħala kelb. U imma r-razza tal-kelb tal-feneg tista' tkun fil-periklu li tintemm. Iva.
Għalhekk x'għandu jiġri sabiex tibqa' ħajja din ir-razza u mhux tispiċċa f'xejn. Eħe, infatti dik hija eh, jisu l-inkwiet tagħna bħala grupp aħna nies li għandna l-klib tal-fenek. Aħna li qegħdin nippruvaw nagħmlu bejnietna jekk pereżempju ġilli nintaqgħu biex nimmejtjaw kelb tal-fenek. Eh, ovvjament da mhux se tagħmlu għal flus ta' imma kemm jista' jkun nippruvaw għaddejja il-breed tagħhom. Kif naqbad ngħid, importanti li ma nibżgħux minnu il-kelb tal-fenek, għaliex huwa veru kelb sabiħ u jmanz u jmur man-nies man-nies ukoll. Ma nafx irrispondejtx il-mistoqsija tiegħek. Le, le, irrispondejtni vera vera tajjeb u naħseb hemm dik iċ-ċertu biża' min-nies Maltin lejn dal-kelb, din ir-razza ta' kelb ukoll. U, forsi, x'passi konkreti jistgħu jittieħdu sabiex jiġi żgurat li r-razza tal-kelb tal-fenek tibqa' apprezzata għal dak li hi fil-ġenerazzjonijiet li fadal jiġu fil-futur? Ara, ħaġa li għadni kemm għamilt riċentament issa jiena hija li għadni kemm irreġistrajt il-kelba tagħna Ari mal-Kennel Club. Jiena qed nieħu l-inizjattiva li ħa nagħmilha xi testing ġenetika il-kelba tiegħi biex nara jiena il-ġenetika tagħha kemm tmur lura u kemm hi pura u mhix pura. Għalkemm huma dejjem dawk kienu daw il-bdiewa li dejjem laqmuhom flimkien, qed tifhem. Tkellimt mal-Kennel Club u mhm. qaluli li registration, reġistrazzjoni tal-klib tal-fenek hija bxej għal-klib tal-fenek għax jafu li ħafna bdiewa kultant ma jihdux daqshekk interess biex jirreġistrawhom bħal razzezz tal-klib oħra. Ġifieri jien għadni kemm irreġistraj ta' kombinazzjoni il-ġimgħa l-oħra u għalli din l-informazzjoni u qed ngħidha pubblikament ukoll hawnhekk biex min għandu kelb tal-fenek jista' jirreġistrah mal-Kennel Club. Iktar ma jkollna klieb tal-fenek irreġistrati mal-Kennel Club, iktar jiġu rikonoxxuti bħala razza. Dejjem hu. Qed tifhem? Ġifieri dik pass ieħor li min għandu kelb tal-fenek jista' jagħmel. Ma tinvolvi xejn u b'xejn. Dik l-aħjar ħaġa dejjem. Eżatt, eżatt. U naħseb biex nibdew nikkonkludu bil-mod, din ir-razza ta' kelb li għandna vera għandna bżonn nieħdu ħsiebha u nsibu modi iktar kif nożżuha fil-pajjiż tagħna stess. Mela dawk kienu l-mistoqsijiet kollha, nixtieq nirringrazzjak ħafna talli kont magħna llum u grazzi tat-tweġibiet tiegħek ukoll. U nixtieq nirringrazzja lilkom it-telespettaturi talli segwejtu programm ieħor magħna ta' Malti Kulturali Flora u Fauna Edition. Sal-darba li jmiss. Grazzi ħafna.